Yaa nama kophaa qabrii seenu. Yaa nama kophaa gartee qabrii seenu ka waan takka qabrii tana gartee billaa alayka. Wallaahi wanni takka si wajjin seentu. Ilma namaa kana waa sadii jala deema jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi. Waa sadii jala deemaa reefka isaa jala waa sadii de- jala deema. Lama gartee deebitee takka haftiif. Sadeen jala deemtu tami yaa rasuulallah jennaani duniyaa isaa ahlii isaa dalagaa isaa duniyaan isaatii fi aaliin ni deebiti duniyaan isaa ootame sireen irra kaayan okaa duniyaa isaa taati makiinaan siree gubbaa gartee kaayanii kasi jala deemanii makiinaan dillisan horii isaati ummanni jala yaa'u kaan ilma adeeraati kaan obboleessa kaan gosa isaati kaan ilma gartee kanaati ilma keenya ilma saba keenyaa jedhanii jala yaa'an horii Ummanni isaa ni deebi'a. Maaltu hafa dalagaa isaati. Achitti gartee malaykaan kaaftee man rabbuka jettiin. Man rabbuka jettiin. Boo man rabbuka jettaa boo rabbiin kiyya ka- rabbii tokkicha kaa boo nurraa deema achi. Eenyu ka jau. Eenyu ka ja'u nama towhiidaati. Eenyu ka ja'u ka duniyaa irratti salaatu. Eenyu ka ja'u ka halkanii guyyaa Rabbiin tokko ja'u. Maleykaan gartee ati laaluu sodaattu gizee isaan man rabbuka sin ja'an boo Rabbiin ka tokkicha ka takkucha ka boo Rabbi na gaafattanii mi deemaa aboo rafi nam nam nam naumata laaruus ja'aniin aboo rafi rafi rafi rafi rafi eenyulee san Intervii nagarre faranjiin gizee mee mee hin kijibini namayyu gartee irra guddaan keessan harki saddeettam naayiroobii irraa yaatan. fi daalika. Ummanni keenya ka Oromoo diyaaspooraan biyya alaa tun harki saddeettam naayiroobii irraa deeme yoon jee hin kijibu. Harki irra guddaa warra naayiroobii irraa hin deeme. Intervii gaa gartee gaafa kawaajaan si godhu nagarre jiivee si galee 98 gizee gartee ka dafkee jira tokko gartee waan naan jee guyyaa tokko Gurbaan Oromoodha afaan Ingilishii kana qacoolloon beeka. 2008 moo 9 moo kana sabinii ta'uu yaadadhu. Yaa sheeka jee dubbii qabrii tana anaa gartee masgiida keessa qaraa'isu. Yaa sheeka naan jee ani intarpireetaraa naan jee barakkana ta'an darasaan. Anii kun intarpireetaraa jee. Wallaahi jee waan rabbi na garsiise irraa jee. Nama gartee faranjii an asiinin ta'a jee faranjichi asiin ta'a jee. Abbaan keenya jee. Ilmaan kun jee kasaatii miti jee lala lala akkas akka namni kun ta'u laal gaafa 98 fi maarree eegartee dursan jiivii eegartee kan ilmaan kun kasaatii miti maqaan kooni sigalee maaliif biyyaa baate ennaan taruma dura gartee faranjichi maaliif biyyaa baate biyyaa maal si baase maarree jee kan agartee aabbo aabbon dafkini irrifatini rilaaks ta'e yaasawu hin jeeni je laala laala ee rifatin yaa abba hirrifatin waan takka ee akkanaa itti hirrifatini waan inni si gaafate anuu siifin himaa si galee waan inni si gaafate deebisii Hin dafkinii dafka yaa saida dafka dafka shuf haya kuni makhluuqa fakeyfa nakiirii fi munkar nakiirii fi munkar qabrii keysaa billah aleyka subhaan allah nakiirii fi munkar yokaa waan si godhe himatta waan taa waan biyyatti taate himatta akkasuma kusii miti Akkana na godhanii, akkana na godhanii, akkana na godhanii jettee himta. Ta UN hin agarre ka garaan dhaha. Imbaasii rifachuu. Dhiroo maalumaan hima. Hugumee qarra deddeebi'ee irra deddeebi'ee ilaala akka hin naaxeeynaatti akka faatiyaa haffazutti guyyaan guyyaa keezii haffazanii je'ee du'aayii godhaa je'ee Kaani barcaa kannee kaani waa cufatti kannee eega achii seenee gabbee dhufe booda dabarre gizee gartee bakka approve gizee gartee wanni godhan aawoo nuti haafameer kaa bar hish sin jaa dhaadannoo isaan dandeessu hakada almakluuq si galu jiraami akka gaafas garaan dhaasi jeetti baara hedduu rifattu agarteemi ni beeyta isin cufti ni beeytan Idan duuba gartee qabrii keessa akkam namni waa takka hin qabne namni kiisha duwwaa gartee dhaqe namni keeziin isaa kijibaa keezii kijibaan qabrii seenna jechuu keezii kijibaa jechuu namni keezii kijibaa katabatee gamanaan gamanaan yoo itti dhufan boon beeynu jaa ilmaan kun maarree maarreedha ilmaan kun keetii maarree ka ilmaan faa maqaa irraanfatuu jira amma sii galee keezii kijiba kaa Ilmaan kun ka isaatii miti. Eh, Kam Adam kam kan Yuusuf si galee duraa ol dhadhaa'u ilmaan. Numa qabata. Abba kana kaa mucaan kee gaafni hin dhalatees guyyaa akkanaati. Maareenis guyyaa akkanaati. Ati yoo yoom dhalattee abbaa guyyaa akkanaati. Tanuma qabachuu dadhabatu. Si galu jiraami. Idan duuba haya warri gartee keezii kijibaan dhufoo laayellaa didee. Keezii kijiba sii galtiimi. Ciisaan ilma rabbiiti. Nabiyullaahi Iisaan ilma, ilma Rabbiiti, eh, Nabiyullaahi Iisaan Rabbii. Si galee? Woo nurraa dhiisaa woo nuti waa takka hin taanu. Nuti maarree maarree nu godha. Woo salaata isinummaa salaata. Keezii kijibaan guutamee qabrii gad seena. Keezii kijibaatiin qabrii gad seena. Idan wayita gartee malaayikaan man rabbuka jetteen haa wahaa laa adrii ja'a. Man rabbuka? Haa wahaa laa adrii. Wamaa diinuka? laa adrii wamaa nabiyyuka laa adrii diin kee maali eenyu rabbiin kee rabbii allah jaa wamaa diinuka diinii alislaam wamaa nabiyyuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam gidee jiboo rafi nura rafi rafi rafi rafi

jannata laal silaa laal duniyaa irratti shiftaa taatee salaata diddee wanni jette hunolaa ibiddi kees kasiya eeggatu silaa ibidda san seenta ibidda garsiisan maal jaa duuba gammadee hunno san jannata mana keeti rabbi yaa qimissaa ajaa lafaa ol utaalee yaa rabbi qiyaamaa dhaabi yaa rabbi qiyaamaa dhaabi maaliif seenuuf kaa dafdafee dafee seenuudhaaf rabbi aqimi saa'a a rabbii aqimi saa'a ja'a qabrii keessaa gammadee jechu fatanaa dabree jechu allahumma sabbituhu bilqawli thaabitiin akkasi tanaaf namna qabrii keessa wayta ganneeyte xiqqo turtee du'aayii gootee ta sabaata kadhattee fi namallee gorsitee namni akka qabriidhaan hin gorfamin maaliin gorfamna billaa aleek maalumaan gorfamna mee namni qabriidhaan obboleeysa kee ka fayyaa qabu fuutee qabrii keessa mileenara yoo qallaatii ground plus three qaba yoo fedhaa jennu mana isaa qofa manooraa isaa qofa makiinaan isaa ta ajaa'ibaa V8 riivooliishinii hamariin deema san cufa dhiiseeti abuyadii takkaan biraa gala akkamittuun nuu galuu didde billa aleek akkamiin namni gartee waan tana gartee ga xinxiluu dadhabne akkamiin xinxiluu dadhabne waan biraatu ni xinxillaa dhugaadha yaa ikhwaanii

yaa nama rakkate yaa namni namni yaa nama namni kee gartee rakkate yaa namni nama gartee namni kee rakkoo irra jiru cinqii irra jiru yaa kaa ifiifuu cinqii irra jiru mee du'aayii tana ji laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiinaa tana daddeebisi Namni rakkoo keessa jiru, ka cinqii keessa jiru mee du'aa'ii tana haa ja'u jee Rasuulli salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi. Du'aa'iin tun du'aa'ii Nabiyullaahi Yuunus jee, Yuunus ibnu Mattaa. Ati Rabbiin Yuunus ibnu Mattaa garaa qurxummii keessaa bahaara walakkaa garaa qurxummii keessaa qurxummiin tufte moo tufuu ni amanta moo hin amantu? Si dhiisi Ummanni kaafiraa ni amanan baibila keessa jira towraat fi injil keessa jira the sign of Jonah jedhanii sagalee xa gootee gartee hanga keessa hanga qagartee qurxummii keessa bulees ni himan isaan qurxummii keessa guyya sadi bulee jedhan isaan walaakin nuti quraani nuun himne sagalee faltaqamahu lhuutu nuun jee rabbiin subhaana wa ta'ala nabiyullah nabiyullah nuuh eh, nabiyullah yunus ibnu matta laa tufaddiluuni alaa yunus ibnu matta jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi yunus ibnu matta irra nan caalchisina dhiira ajaa'ibaati